Helo, shwmae? Mae'n ddydd Gŵyl Dewi ac felly mwna meddwl un peth, bo ni nôl yn dathlu popeth sydd yn dda am Gymru. O'n i'n meddwl fydden ni'n cael look ar TikToks Cymru eto ond gyda twist y tro yma. Dwi am geisio coginio cwpwl o bicau ar y mân. Ewn ni straight mewn i'r fideo a cael look

Mae hwn am fod yn fideo dda achos mae gen i sosban fach reit ar y dechre. Mae hwnna'n wir, dyw pobl o tu allan i Gymru ddim yn gwbo be ma nhw'n colli mas ar gyda sosban fach. Nhw jyst ddim 'di cael y pleser. Dyna ddechreuad da iawn i'r TikToks gyda bach o sosban fach. Ymlaen â'r fideo nesa. Apparently mae'r TikTok nesa yn sôn am pethe ma pawb o Gymru Yn gallu uniaethu gyda. Gawn ni wel'. Something that all the Welsh can relate to. Number one, There is no such thing as mum, there is only mam. Number two, It's not a hug, it's a cwtsh. Number three, Sosban fach is a banger. Sosban fach is a banger. Mae'r boi yna'n gwybod be mae'n siarad am. Mae'r TikToks yma yn parhau i fod yn dda iawn. A syth ymlaen i'r un nesa nawr. Mae'r TikTok yma yn dathlu prydferthwch Cymru. A'r teitl yw Road Tripping Through Wales. Mae'r TikTok yna'n dweud popeth sydd angen i chi wybod, a gan bod ni yn styc yn ein tai ni, yn anffodus, a falle gewn ni ddim mynd ar wyliau, yn yr haf? Wel, o leia ni'n byw yng Nghymru, a gallwn ni fynd nawr i weld y llefydd yn y fideo yma. Pa fideo gwell i wylio ar Ddydd Gŵyl Dewi na fideo fel 'ma yn dathlu prydferthwch Cymru. Debatable. Ydy e'n peth gwael i wisgo het daffodil ar Ddiwrnod gêm, neu ydyw e jyst yn dangos bod chi'n barod am y gêm? Nawr, o' 'na lot o bethe dwi'n cytuno 'da fe 'na. Y ragbrofion cynnar. Y cyfrifoldebe. Chi'n trial ca'l gwared o reina. Ond Cwestiwn fi yw, pwy yw Uncle Arthur? All rhywun plîs roi gwybod i fi pwy yw Uncle Arthur? Diolch. Dyma'r fideo sy'n mynd i ddangos i fi sut i wneud pic ar y mân. Cân i off. Bach o Tom Jones hefyd. Hwnna'n neud

Nai roi go arni a gweld shwt mae'n mynd. Colli off. Nawr, shwmae, dwi nôl yn y geg un eto am yr ail fideo in a row, dwi'm yn gwbo' os mae'n peth da, ond 'dyn ni am cael go yn neud pic ar y mân. Dwi byth 'di neud o o'r bla'n, felly gewn ni weld shwt mae'n mynd. Nawr, chi fod mesur lot o hwn mas, ond dwi'n credu Fydda i'n gallu geso. Wel, newn ni ffindo mas os ni gallu ar y diwedd. Blawd 225 gram. Bach mwy. Mae angen 85 gram siwgr castr. Dwi'n neud mess fan hyn. 110 gram o fenyn. Wy wedi ei beatio. Ti methu neud y siarad a'r coginio yr un pryd. Ma' fe bach yn rhy gymhleth. Dyma pryd ma' fe'n mynd bach yn disgusting nawr. Ma' fe bach yn messy. Dwi ddim cweit yn gwbo os dwi'n neud hwn yn iawn. Dyma be sy 'da fi mor belled. Nawr i weld os o's 'da ni rolling pin. Dwi'n ffindo mas bod 'da ni ddim rolling pin yn y fflat. Dyma be ma' nhw'n edrych fel cyn i nhw fyn mewn. Ond gewn ni weld shwt ma'n edrych ar ôl. Ddim yn edrych yn grêt nawr ond gewn ni weld. Drum roll plîs. Sori ond am rywun sy ddim yn cwcan Ma' wnna yn good effort dwi'n credu. Falle bod e'n swno bach yn biased ond dyma'r picken y man gore i fi byth 'di tasto. Dwi fel arfer yn reitio TikToks ond tro 'ma dwi'n mynd i reitio cwcan fi. Un ar ddeg allan o ddeg i gwp ganddi. Beth am i chi gael go yn neud piced o mân a gyrrwch nhw mewn i ni. Felly, diolch yn fawr am wylio, gobeithio wnaethoch chi fwynhau y fideo. Newch yn siŵr eich bod chi'n gwasgu'r botwm hoffi isod a newch yn siŵr eich bod chi'n tanysgrifio i'r sianel er mwyn cadw up to date Be sy'n digwydd yma yn Pop Tŷ. A gobeithio i chi'n cael dydd Gŵyl Dewi hapus iawn. Tan y tro nesa, tara!